Lura fl-istudio inkomplu bil-program tagħna se nitkellmu issa dwar it-traġedja propju ta' Zazuh ta' 21 sena Glenn illi eh, spiċċa vittma f'inċident ta' traffiku bil-mutur tiegħu. Propju hawnhekk għandna wkoll il-santa tiegħu miegħi għandi lil papa tiegħu il-Marko Grek u lil oħtu eh, li jen illi qegħdin magħna hawnhekk propju biex nitkellmu dwar dan iż-żagħżugħ biex infakru il-memorja ta' dan iż-żagħżugħ tant maħbub kif rajna wkoll permezz ta' Facebook tal-kummenti tal-ħbib tiegħu. Grazzi l-ewwel net tal-li qegħdin miegħi Marko u Lien. Tista' tiddeskrivinna ftit il-mument meta wassitilkom din l-aħbar li Glenn kien involut f'dan l-inċident? Kont il-ħanut ma mort biex nenkompli ngħin it-tifla l-aħħar shift. u min kien miegħu ċempilli u tani l-aħbar li kellu accident. U jissu dak il-ħin naħseb il-qalb tħabbar. Bat fixkun il-mażar li kelli fuqi, intfajt mal-art tani ħasħazin tfajtu fuqi l-ilma. Sirt isni għasra kax sibtu qalbi ħabritni li xaħġek. U kif ġejt zikti għat t-tifla t-tela nizzel il-xater, għarġa ċempiltlu l-ura, għatlu ġara ron, eżatt. Għax jien ħsibt u forsi kiser idu sa ah jien naf, għax naf jien għax aħna bikers u nafu xieġifieri. Għalli ħu paċenzja, ejja naqasaw, ejja naqasaw, għax weġġa ħafna ħafna. Dak il-ħin għandi sħabi fil-klab għax aħna għandna għaqda ta' muturi u ċempiltilhom nis-serji minnhom. Għattilhom ħudu paċenzja, għattilhom morruli sa l-coastline. Ċempilt li xi tnej biex imorruli u ma flaħtx immur narah, qatt m'għadx narah imweġġa' jien, qellibni. U marru u arġaj ċempilt lura, qaluli issa jgħidlek ċempilt ir-raġel tat-tifla qatlu Gilbert qatlu u paċenzja mur sem. U marru koll Jiena bħal speċi ħarġet ċempiltilhom għattilhom isma' kif inhu ma kif inhu kemm weġġa'. Qalu li se jgħidulek weġġa' weġġa' weġġa' u issa qalbli tħebbridni. Għalaqt il-ħanut malajr, tlajt id-dar għajjatt il-mara bil-mod. Għattilha inżel nara għattilha x'weġġa' it-tifel. Għattilha naħseb weġġa' ħafna. Għattilha mhux qed jgħiduli eżatt. Dik xukjat ruħha sententi.
Lien, inti ovvjament kont hemmhekk u rrid tieħu ħsieb il-Papa wkoll apparti l-aħbar li kontu għadkom kif irċevejtu. Ma konniex nafu x'ġara eżatt f'liema tip ta' accident eżatt. Morna l-isptar id-dadi ovvja ma filax jiġi jrid joqgħod mal-mami. Xokk kbir u qas qatt ma kont nimmaġina li hija ta' 21 għadu kemm jalaqhom issa. Qalb issa ddilek minn moħħok.
Marko, eh, ovvjament kont qed issemmi l-mara waqqaftek għax rajtek ah, ftit eh, emozzjonat, kien jum l-om dikinhar. Eh, ħadet regal.
Il-mara tiegħi ma tantx tħobb minn daw li nixxula regali għax tgħidilhom toddux tonfuq li bħal speċi. Jiena rispett irid biss biżejjed. U mbagħad ġeħija mill-isptar U ġi d-dar, sabbat għandu motorina, sabbat il-kaxxa met fl-art, tana l-aħbaru. U tista taħsebu, ma stajniex naċċettaw. Jina la mort lejn l-isptar, ġejt hawnhekk biex nirringrazzja il-kull minn mar bħal speċi u kien hemm ħafna nismin tal-kamra u ħafna bikers u ħafna klijenti.
Kellu funeral mill-isbaħ. Jien għalija.
Mhux għax ħija u biex niftaħar bija, niftaħar ovvja bi għax ħija. Ma kellu funeral qatt ma rajt. Għax u kellu karattru. Dejjem jitfa. Forsi mill-iskola wkoll fejn kien imur. Kellu karattru jipproċċja l kulħadd. Jiġu klijenti suwed Ċiniżi, nista skola. He loves everybody. Fil-fatt kien joħroġ xi kolmanista, kammjon ministru, kien iċempel u jmur jiklu. U anyone kien jaf japproċċa il kulħadd. Aw ħabib, kien dak it-tip, always happy. Tifhem, kien proud ħafna bija. Ta' din l-idolu tiegħu. Il-ħabib tiegħu, il-business partner tiegħu. Il-business kien kważi waqta 21 kien ġefa fuq. Jiena Mhux jien ngħidu, nies li jiġu. Ekku kont se ngħidlek għax inti jafuk ħafna nies bil-ħanut peress li kien jaħdem miegħek. Nies li jiġu jbew li kollha kienu mistaġbin bih hekk pereżempju kemm hu kemm hu matur, kemm hu tajjeb biex jixtri fin-negozju u dejjem kellu approach li jikber fil-ħajja, tifhem? Dik il-ftit li jiddispjaċini għax il-bqija mill-ħajja ħadem ħafna, faddal il-flus, immensament, u kien igawdi Ġifieri, xtar erba' muturi kien wara xulxin, kien zifer, kien ma kien kollox bilal, kien xed ngħid kien għaddi stama, kien hawn how to live, speċi fil-ħajja kien jaf joħodha, kien jaħdem jagħmel dmiru kollu. U kan mill-pariri kien jisma' konna jien kont nara isu jien il-karattru tiegħi biss forsi 30% daħjar fi skola kien iktar dan. U dak huwa ta' sodisfazzjon għalik ukoll li kien aħjar minnek, mhux vera? Fil-fatt dal-aħħar kont nagħmel xi kien joqgħod attent kien jgħidli jien nkun naf x'qed tagħmel. Joqgħod jiċċekjah il-ħana. Ta' nagħmel xi żball kien jaqbadni għax issa bdejt inċedi xi ftit m'għadniex dik il-grinta fix-xogħol, allura kien jgħidli Għamilt hekk, għamilt. Ġieli kien jgħini u kam oħtu kien jiġġieled fuq hekk. Konna nitikaw ħafna fuq ix-xogħol. Fuq hekk, għax kien attent ħafna. Mhux hekk kulħadd jilli jitika kwalunkwa fil-familja. Tlift ħafna jien għax kien kważi 20 hours a day miegħi. Konna naħdmu 12 hours flimkien jekk mhux iżjed ġieli miftin u joħroġ miegħi. Friday kien miegħi pereżempju il-Ħadd filgħodu preparati biex noħorġu flimkien konna veri jiena l-vojt tiegħu. Qatt rajt inħossu ħafna iżjed u għalija il-kelma mewt ma teżistix għalija. Dak se jibqa' ħaj fik. Sifer, jew jiġi jew imur jien.
Huwa diffiċli ħafna li jen li titlef il-ħuk ta' eta ta' eta daqshekk żgħira u tista' tgħid kien għadu jibda jibda ħajtu. Għadu ħajibdija kważi. Imma jien nixtieq nirringrazzja l-ommi u l-missieri l-aktar tal-ħajja sabiħa li tawh, għax ma setax ikellu ikollu ħajja isbaħ milli kellu. Li ried għamlu, fejn ried imur mar, ma setgħux jituh aktar milli tawh. Is-sodisfazzjon naħseb Marco anke li kif rajna l-bieraħ fil-funeral il-kwantità kbira ta' nies illi ġiet tagħti l-aħħar tislima lil Glenn propju dik kienet l-aħħar ġurnata diffiċli tiegħek jew jew inkella dakinhar li ħadd l-aħbar. Il-bieraħ kienet diffiċli jew kienet diffiċli dakinhar li ħadd l-aħbar. Dakinhar ma ċċettajt il-ħadd qas il-ħuti minn ġid-dar, keċċejt il kulħadd mid-dar, ħallejthom fil-grada minn il-biċċa ta' barra u ħadd ma daħal id-dar, ma ridt il-ħadd ikellimni u ma ridt il-ħadd jgħidli xejn. Fil-fatt naħseb Hemm xi nies forsi ħaduha mhux ħaduha jaħsbuha daqsxejn imma dakinhar ka kelli l-ħuti u hekk għedtilhom ħudu paċenzja, ġalt il di, tibgħat il kulħadd l-hemm u min ġie ħallejtu fuq barra, ma ħallejt il ħadd jidħol ġad-dar, ma ridt il ħadd inkellimni. Dakinhar kienet ġurnata kbira għalija, ħafna. U bad bdejt. Titlet l-ibnek, jiena oħtu u jiena omm, ġifieri naf xi ġifieri. Naħseb li titlef fil Anka l-ħsib biss, naħseb wara meta. Naħseb ma tista' jiġilek xejn għar minn hekk. Ekku, bir-relazzjoni wkoll li kellek inti miegħu inti wkoll eh, dilettant tal-muturi, Marko. Ejja, ejja. Illum illum meta tħares li l-mutur x'taħseb, x'tagħmel? Ma ngħid xejn jiena biker, biker twilet u biker immut xorta jiena. Xorta. Ġifieri naf li
jiena eh, viċi president ta' għaqda, eh, bħal speċi ħatta, għax melomx li tawili din-nonima ħabba fih, għax ma rridtix jiena xi mħabba tħafna fin-negozju u ridni noħodha bil-fors għalli leħu danti biex namel lilu pride. Bħal speċi għacċettajta. Aħna hekk turidna dik parti isa mill-dak tagħna, jiena nemmen id-destinu se taqbditu marda u maratu bata ħafna. Il-bambir mhux ħanħodha kontri ma ħaduli u jaf. Issa jiena rrid inkompli niġġieled il-ħajju li ħalli nieqes. Għandi l-oħtu, t-tifel tagħha.

għandek il-gas fidek tikkontrolla ħafna aħna l-emozzjoni tal-ibna fil-sewqan xi ftit daqsxejn normali għax tħossok hekk. Eh, Mux minnu eh, bil-mutur biss naħseb anka anka bil-karozzi għaw minnu direttanti. Eh, Ekni ġufdan għaw minn jitlaw montanja, għadu kif sema rajt dak it-tabib dil-ġimma tilaf montanja ma jħux nifsu hekk. Minn ma jkunx fija l-istorja ma tantx jista' jifmek li qed ngħid d-diskors imma Aħna eh, familja.
Eh, Verita. Bil-moturi naltqajt. Inti wkoll? Le, jiena ma nistgħux naltqajt ma' raġel tiegħi mid-dadi bil-moturi, ġifieri. Naħseb tkun ġo fik. Jiena miskin kien Tnajdlek kien hard worker, kont sa nitla sa l-Awstrija, kont sitla minn pot minn sqallija sa l-Awstrija bil-motor. Eh, miskin kien ħad li xi ten days il-ħanut waħdu, jahna niftħu 5 o'clock fil-ħodu, eh, u nalqu fit-8 flasġija straight biex ibħal speċi paxxilili. Imma d-destin hekk ried ħaduli u jafu mhux se nħodha kontra għamuli. Kienet jagħmel l-aktar ħaġa li jħobb il-mutur. Saħa.
Ma nistax ngħid xejn. Nistax ngħid iżjed jindem provajt nalmu kif għandu jikkontra l-affarijiet u hekk. Dawa dom żaru kon kajjen nitbella xi ftit ġifieri kollha tiġi ħażina u minnaf hawn minn fuq il-bankina u Ġifieri, vera il-periklu huwa u jgħat iżjed u l-verità hu. Bħal ma jmur jaħdem in-nar jiena kieku ta' ngħaddi minn ħdej kamra tan-nar, inkun mil il-bot, iddarrasni hu. Però x'inhi l-isbaħ memorja l-iktar ħaġa li tiftakar Marko mit-tifel minn Glenn? Meta na għalleq jiena 50 m'għandi żmien ħafna, ġifieri mhux kbir, imma meta xi ħaġa ngħidlu xi ħaġa u ma nkunx għax mhux daqshekk tal-aħħar. Eh, bħal speċi jgħidli, inti bis-serjetà tgħidli. Għax mhm. Jgħidli pereżempju inti jgħidli xi ħaġa jagħmilli inti bis-serjetà qed tgħidli għax ma nkunx fimtu eżatt. Eh. Tant ikun fast ċertu affarijiet. ħafna żgħażagħ. Eh, jgħidli inti bis-serjetà qed tgħidli. Eh. Dawk l-affarijiet. U tbissima.
Dik tbissima kien jadurani. Ma tinsija qatt għajnieh jitbismu.
Jitkellmu għalih. Il-klijenti, għandafna klijenti kakbar fleta ġifiri. Kienu jadurawh. Kienu jiġu xuq, ħabba fija. Believe it, veru.
U propju se jkomplu. Ħabba l-karattru bħal speċi. Jiena nawgura li tibqa' dej bil-ħanut ovvjament għax daw n-nies se jkomplu jħallu lek il-memorja tat-tifel tiegħek eh, ħajja. U se inti għat li għadu hemm sifer u se jibqa' miegħi. Miegħi żgur.
Ma xi ħadd mal-ħanut kiteb għal Għaspeġi kif nista' niġi l-ħanut. U ma nsibekx hemm. Do raġunu. Għax tagħmel. Ma nafx naqbad ngħid iżjed bħal speċi. Slajfu.
Marko, jina mill-ġdid fissem il-tim kollu ta' .net. Nishtiq nirringrazzja eh, mela, panaċet eh? il-kull minn ġi ġew ħafna bikers, ħafna nies, ħafna klienti. Kienet kien big biri, dispeċini mill-ewwel maċċettajċ li niġi mkien tat-tifel, xirrit nżommu ħajf. kif għat nishtiq nżommu ħaj miħaj. Mux naf li mejt, ġiviri ma nix, ma dik il-kelma li għam ma teżistix, jgħat ximkien, jistennini, u jew jiġu jew murilu.
Jien nixtieq nirringrazzja wkoll l-istaff tal-iskola fejn konna mmorru San Andrea Vera qas stajt nemmen li rajthom hemmhekk. Ħbieb tagħna kollha u l-aktar ir-raġel tiegħi li għena ħafna fil-funeral għax ma flaħniex aħna ġifieri għall-aħres ma kienx hu.
Jina eh, mill-ġdid natikom il-kondoljanzi fissem il-tim kollu ta' dot. Net ringrazzjakom tal-li kontu għawnek propju biex eh, inkomplu inżommu ħajja. Hi lil Glenn, lit-tifel tagħkom Glenn. Fil-fatt, wara din l-intervista se naraw dan il-filmat dwaru, propju omaġġ għal Glenn. Grazzi ħafna. Thank you. Thank you.

Lura fl-istudio inkomplu bil-programm tagħna se nitkellmu issa dwar it-traġedja propju ta' Zazuh ta' 21 sena Glenn illi eh, spiċċa vittma f'inċident ta' traffiku bil-mutur tiegħu propju hawnhekk għandna wkoll il-santa tiegħu miegħi għandi lill-papa tiegħu il-Marko Grek u lill-oħtu eh, Lien. illi qegħdin magħna hawnhekk proprju biex nitkellmu dwar dan iż-żagħżugħ biex infakkru il-memorja ta' dan iż-żagħżugħ tant maħbub kif rajna wkoll permezz ta' Facebook tal-kummenti tal-ħbib tiegħu. Grazzi l-ewwel net tal-li qegħdin miegħi Marko u Lien. Tista' tiddeskrivinna ftit il-mument meta waslitilkom din l-aħbar? li Glenn kien involut f'dan l-inċident. Kont il-ħanut, ma mort biex nenkopli nejn it-tifla, l-axħar xift, u minn kien miegħu ċempilli u tani l-aħbar li kellu accident. U jisu dak il-ħin naħseb il-qalb tħabbar, bat fiex kun il-mażar li kelli fuqi, Intfajt malajr tani ħass ħażin tfajtu fuqi l-ilma. Sirt qisni għasrek għax ħsibtu suq qalbi ħabbritni li xi ħaġa hekk. U kif ġejt żikti għadt it-tifla għedtilha niżżel ix-xater. Erġajt ċempiltlu lura, għedtlu x'ġara Ron, eżatt. Għax jiena ħsibtu forsi kiser idu saqajh jien naf, u x'naf jien għax aħna bikers u nafu x'jiġifieri. Qalli, ħu paċenzja, ejja naqas hawn, ejja naqas hawn għax weġġa' ħafna ħafna. Dak il-ħin għandi sħabi fil-klabb għax aħna għandna għaqda ta' muturi u ċempiltilhom nies serji minnhom. Għattilhom ħudu paċenzja, għattilhom morruli sal-coastline. Ċempilt li xi tnej biex imorruli ma flaħx immur narah, qatt ma narah imweġġajn l-ibni. U marru warġa ċempilt lura. Qaluli, Issa jgħidlek, ċempilt ir-raġel tat-tifla, għatlu Gilbert, għatlu obeċenzja mur sem. U mar ukoll, jiena bħal speċi għarġa ċempiltilhom, għattilhom isma' kif inhuma, kif inhu, kemm weġġa. Qaluli, Issa jgħidulek, weġġa, weġġa, weġġa. Issa qalbli tħebbridni, għalaqt il-ħanut malajr, tlajt id-dar għajjatt il-mara bil-mod, ħadtilha minn żennara, għattilha x'weġġa.

kien kien iktar dan. U dak huwa ta' sodisfazzjon għalik ukoll li kien aħjar minnek, mhux vera? Fil-fatt dal-aħħar kont nagħmel xi kien joqgħod attent kien jgħidli jien nkun naf x'qed tagħmel. Joqgħod jiċċekjah il-ħana. Ta' nagħmel xi żball kien jaqbadni għax issa bdejt inċedi xi ftit m'għadniex dik il-grinta fix-xogħol, allura kien jgħidli Għamilt hekk, għamilt. Kien ġieli kien jgħinni u kam oħtu kien jiġġieled fuq hekk. Għamilha tikaw ħafna fuq ix-xogħol. Fuq hekk, għax kien attent ħafna. Mhux hekk kulħadd jilli tika kwalunkwa fil-familja. Tlift ħafna jien għax kien kważi 20 hours a day miegħi. Kon naħdmu 12 hours flimkien jekk mhux iżjed ġieli miftin u joħroġ miegħi. Friday kien miegħi pereżempju il-ħadd filgħodu preparati biex noħorġu flimkien konna veri jiena l-vojt tiegħu Għad irrid inħossu ħafna iżjed u għalija il-kelma mewt ma teżistix għalija. Dak se jibqa' ħaj fik. Sifer, jew jiġi jew imur jint.
Huwa diffiċli ħafna li jen li titlef il-ħuk ta' eta ta' eta daqshekk żgħira u tista' tgħid kien għadu jibda jibda ħajtu. Għadu ħajibdija kważi. Imma jien nixtieq nirringrazzja l-ommi u l-missieri l-aktar tal-ħajja sabiħa li tawh, għax ma setax ikellu ikollu ħajja isbaħ milli kellu. Li ried għamlu, fejn ried imur mar, ma setgħux jituh aktar milli tawh. Is-sodisfazzjon naħseb Marco anka li kif rajna l-bieraħ fil-funeral il-kwantità kbira ta' nies Alex illi ġiet tagħti l-aħħar tislima lil Glenn propju dik kienet l-aħħar ġurnata diffiċli tiegħek jew jew inkella dakinhar li ħadd l-aħbar. Il-bieraħ kienet diffiċli jew kienet diffiċli dakinhar li ħadd l-aħbar. Dakinhar ma ċċettajt il-ħadd qas il-ħuti minn ġid-dar, keċċejt il kulħadd mid-dar, ħallejthom fil-grada minn il-biċċa ta' barra u ħadd ma daħal id-dar, ma ridt il-ħadd ikellimni u ma ridt il-ħadd jgħidli xejn. Fil-fatt naħseb Hemm xi nies forsi ħaduha mhux ħaduha jaħsbuha daqs xejn imma dakinhar ka kelli l-ħuti u hekk għedtilhom ħudu paċenzja, ġalt il di, tibgħat il kulħadd lhemm u min ġie ħallejtu fuq barra, ma ħallejt il ħadd jidħol ġad-dar, ma ridt il ħadd inkellimni. Dakinhar kienet ġurnata kbira għalija, ħafna. U bad bdejt. Fil-libnek, jiena oħtu u jiena om, ġifieri nafx ġifieri. Naħseb li titlef fil Anka l-ħsib biss, naħseb wara meta. Naħseb ma tista' jiġilek xejn għal minn hekk. Ekku, bir-relazzjoni wkoll li kellek inti miegħu inti wkoll eh, dilettant tal-muturi, Marko. Ejja, ejja. Illum, illum meta tħares li l-mutur x'taħseb, x'tagħmel? Ma ngħid xejn jiena biker, biker twilet u biker immut xorta jiena. Xorta. Ġifieri naf li
Jiena Viċi President ta' għaqda bħal speċi ħatta għax m'ilhomx li tawwieli din nonima ħabba fih għax ma ridtix jiena xi mħabba tħaffna fin-negozju u ridni noħodha bil-fors għalli leħu danti biex nagħmel lilu pride bħal speċi aċċettajta. Aħna hekk turidna dik parti isa mill-dak tagħna Jiena nemmen id-destinu seta' qabditu marda u mara tubata ħafna. Il-bambin mhux ħa noħodha kontrih imma ħaduli u jaf. Issa jiena rrid inkompli niġġieled il-ħajju li ħadli nieqes. Għandi l-oħtu, t-tifel tagħha. Imma l-vojt tiegħu jagħtibu. Għandha ssidur tnejn x'ħajti hekk u ħsib ommu

daqsxejn normali għax tħossok hekk. Mhux minnu bil-mutur biss naħseb anka anka bil-karozzi u minnu direttant. Qed niġu f'dan hawn min jitlgħu muntanja, għadu kif sema rajt dak it-tabib dil-ġimgħa tilgħa f'muntanja ma jħux nifsu hekk. Min ma jkunx fiha l-istorja ma tantx jista' jifhmek li qed ngħid dad-diskors imma. Aħna familja. Verità. Bil-muturin il-tqajt.
Inti wkoll? Le, jiena ma nsuqx il-tqajt ma' raġel tiegħi mid-dadi bil-muturi, ġifieri. Naħseb tkun ġo fik. Jiena miskin kien Tnajdlek kien hard worker, kont sa nitla sa l-Awstrija, kont sitla minn sqallija sa l-Awstrija bil-motor. Miskin kien ħad li xi ten days il-ħanut waħdu, jahna niftħu 5 o'clock fil-ħodu, u nalqu fit-8 flasġija straight biex bħal speċi paxxilili. Imma d-destin hekk ried ħaduli u jafu mhux se nħodha kontra għamuli. Kien qed jagħmel l-aktar ħaġa li jħobb il-mutur. Saħa.
Ma nistax ngħid xejn. Nistax ngħid iżjed jien dejjem provajt nagħlmu kif għandu jikkontra l-affarijiet u hekk. Daw għadhom żgħar ukoll kajjin nitbella xi ftit jiġifieri kollha tiġi ħażina u minnaf hawn minn mit fuq il-bankina u Ġifieri, vera il-periklu huwa u jgħati iżjed, u l-verità hu. Bħal ma jmur jaħdem in-nar, jiena kieku ta' ngħaddi minn ħdej kamra tal-nar, inkun mil il-bot, id-darrasni hu. Però,
x'inhi l-isbaħ memorja, l-iktar ħaġa li tiftakar, Marco, mit-tifel, minn Glenn?
Meta na għal jiena 50 m'għandi żmien ħafna, ġifieri mhux kbir, imma meta xi ħaġa ngħidlu xi ħaġa u ma nkunx għax mhux daqshekk tal-aħħar eh, bħal speċi jgħidli inti bis-serjetà tgħidli. Għax mhm. Jgħidli pereżempju inti jgħidli xi ħaġa jagħmilli inti bis-serjetà qed tgħidli għax ma nkunx fimtu eżatt. Eh. Tant ikun fass ċertu. Dik jagħmlu ħafna żgħażagħ. Eh, eh. Jgħidli inti bis-serjetà qed tgħidli. Dawk l-affarijiet. U tbissima fuq tbissima kien jadurani. Ma tinsija qatt.
Għajnieh jitbismu. Jitkellmu għalih. Il-klijenti għandha ħafna klijenti kakbar fl-età ġifieri. Kienu jadurawh. Kienu jiġu xjuħ, ħabba fija, believe it, veru.
U propju se jkomplu. Ħabba l-karattru bħal speċi. Jiena nawgura li tibqa' dej bil-ħanut ovvjament għax dawn n-nies se jkomplu jħallulek il-memorja tat-tifel tiegħek eh, ħajja. U se inti għad li għadu hemm sifer u se jibqa' miegħi. Miegħi żgur.
Me xi ħadd mal-ħanut kiteb għal Aspeġi kif nista' niġi l-ħanut. U ma nsibek xem. Do raġunu. Għax tagħmel. Ma nafx naqbad ngħid iżjed bħal speċi. Slajfu.
Marko, jina mill-ġdid fissem il-tim kollu ta' .net. Nishtiq nirringrazzja eh, mela, panaċet eh? il-kull minn ġi ġew ħafna bikers, ħafna nies, ħafna klienti. Kienet kien big biri, dispeċini mill-ewwel maċċettajċ li niġi mkien tat-tifel, xirtin zommu ħajf. Kif għat nixtieq nżommu ħaj miegħi. Mhux naf li mejt, ġifieri ma nix ma dik il-kelma li ma teżistix hija ċimkien. Jistennini. U jew jiġu jew murielu.
Jien nixtieq nirringrazzja wkoll l-istaff tal-iskola fejn konna mmorru San Andrea Vera qas stajt nemmen li rajthom hemmhekk. Ħbieb tagħna kollha u l-aktar ir-raġel tiegħi li għena ħafna fil-funeral għax ma flaħniex aħna ġifieri għall-aħres ma kienx hu.
Jina eh, mill-ġdid natikom il-kondoljanzi fissem il-tim kollu ta' dotnet, ringrazzjakom tal-li kontu għawnek propju biex inkomplu inżommu ħajja eh, ħaj l-Glenn, l-tifel ta'kom Glenn fil-fat. Wara din l-intervista se naraw dan il-filmat dwaru, propju omaġġ għal Glenn. Grazzi ħafna. Thank you. Thank you.
L-aħbar li kontu għadkom kif irċevejtu. Ma konniex nafu x'ġara eżatt f'liema tip ta' accident eżatt. Morna l-isptar id-dadi ovvja ma filaħx jiġi jrid joqgħod mal-mami. Xokk kbir u qatt ma kont nimmaġina li hija ta' 21 għadu kemm jalaqhom issa. Għal biss għaddilek minn moħħok?
Marco, eh, ovvjament kont qed issemmi l-mara waqqaftek għax rajtek ftit eh, emozzjonat, kien kien jum l-om dik inhar. Eh, ħadet regal.
Il-mara tiegħi ma tantx tħobb minn daw li nixxula regali għax tgħidilhom toddux tonfuqu li bħal speċi. Jiena rispett irrid biss biżejjed. U mbagħad ġejħija mill-isptar. U ġiddar, sabbat għandu motorina, sabbat il-kaxxamet fl-art. Tana l-aħbaru. U tista' taħsebu, ma stajniex naċċettaw. Jiena la mort lejn l-isptar, ġejt hawnhekk biex nirringrazzja. Ilkoll minn mar bħal speċi u kien hemm ħafna nies minn tal-kamra u ħafna bikers u ħafna klijenti.
Kellu funeral mill-isbaħ. Jien għalija.
Mhux għax ħija u biex niftaħar bija, niftaħar ovvja bi għax ħija. Ma kellu funeral qatt ma rajt. Għax u kellu karattru. Dejjem jitfa. Forsi mill-iskola wkoll fejn kien imur. Kellu karattru jipproċċja l kulħadd. jiġu klienti suwed Ċiniżi, nista' skola, ħilaf everybody. Fil-fatt kien joħroġ jikol ma nista' kamma ministru kien iċempelu jmur jiklu. Anyone kien jaf japproċċa il-kulħadd. Aw ħabib, kien dak it-tip, always happy, Qed tifhem? Kien proud ħafna bija. Ta' din l-idolu tiegħu. Għax huwa il-ħabib tiegħu. U kellu ħafna partner tiegħu. Il-business kien kważi waqt ta' 21 kien ġefa għafu. Jiena mux jinnajdu, nis li jiġu. Ekku, kon se najdlek, għax inti jafu ħafna nis bil-ħanut, pezzi kien jaħdem mi. Nis li jiġu bew li kolla kienu mistaġbin biħek, per esempio, kemmu matur, kemmu tajb biex jixtri fil-negozju, u dajem kellu approach li jikber fil-ħajja, tifem, Dik il-ftit li jiddispjaċini għax il-bqija mill-ħajja ħadem ħafna, faddal il-flus, immensament, u kien igawdi. Ġifieri, xtar erba' muturi kien wara xulxin, kien żiefer, kien ma kien kollox bil-għal, kien xed ngħid kien qaddi, stama kien hawn ħawtu li, speċi fil-ħajja kien jaf joħodha, kien jaħdem jagħmel dmiru kollu. U kan mill-pariri kien jisma, konna jien kont nara isu jien il-karattru tiegħi biss forsi